Helo a chroeso nôl i Label Deg, enw fi yw Asia, a os dych chi heb yn barod, tanysgrifiwch wrth clicio'r botwm isod, a roi like a roi bach o comment. Hefi, dwi di cael spot, so dyna sut mae dydd fi'n mynd. anyway, um, mae ystafell fi bach yn flair, dwi ddim yn siŵr os ydych chi'n gallu gweld. Dwi yn symud i Llundain. Felly mae bob dim yn bob man ar y, ar y funud a dwi heb gael amser i just stopio. Ond mae beth sydd da fi heddi i wneud da chi yw vision board. Nawr mae hyn yn amser perffaith i wneud oherwydd mae'n rhywbeth dwi'n actually rili really hoffi wneud achos mae'n creadigol a mae'n cael feddyliau fi a be dwi eisiau anelu at gyd mewn lle penodol. Felly dwi wedi penderfynu wneud uh, vision board o'r dydd yma tan diwedd y blwyddyn, tan Nadolig, um, a'r pethau dwi eisiau anelu at. Pethau dwi eisiau anelu at a roi ar bwrdd fi yw gweithio ar ffitrwydd fi. coginio eto. Dwi'n methu coginio pethau dda fyd. Dwi eisiau cael yr ysbrydoliaeth na i just really edrych ar ôl fy hun oherwydd yr cwrs dwi'n astudio, sef um, perfformio. Dwi really eisiau edrych ar ôl fy Corff a fy iechyd meddwl hefyd, felly dwi eisiau hefyd darllen fwy, dwi eisiau gwrando cerddoriaeth fwy a dysgu fwy am cerddoriaeth. Ynglyn â perthnasoedd, dwi rili really eisiau canolbwyntio ar y rhai sydd dyfu yn barod. Dwi'n gwybod fel person dwi'n hoffi wneud llawer o ffrindiau newydd trwy'r amser, um, ond wrth symud i Llundain, dwi eisiau cofio'r ffrindiau'r perthnasoedd sydd rwy'n fi yn barod a wneud yn siŵr dwi'n cadw mewn cyswllt a gweld nhw hefyd a wneud ffynidiau newydd. Dwi yn bach yn ofnus um, i symud i ddinas really enfawr, um, felly nes i prind o'r ein i just kind of atgoffa fi bod y ddinas yn really prydferth a mae hyn di bod yn breuddwyd i fi ers amser, felly mae fe'n mynd i fod yn iawn. Felly, pethau prydferth fel hwn. Um, a hefyd, um, just bod dy ffrindiau, bod dy cariad fi um, yn enwedig um, Uh, yn enwedig yn yr... Oh, yn enwedig yn yr geia. Oherwydd dwi'n hoffi siocled boedd. Na, dwi'n caru siocled boedd. A fel um, mynd ar walks dy um, ffrindiau fi a perthnasau fi. A dwi'n rili really caru goliadau nadolig fyd. So, dyma lluniau fi a dyma darw cardboard cardfwrdd fi dwi 'di ffindo ma'n actually'n yym envelope hen. Voila! Nawr dyma enghraifft rili rili gyflym yym o ma'r llunie mor neis. A mae'r lliwiau yn mynd yn rili neis yn gilydd fyd. A na i roi fe lan rhywle, y bach o goleadau. Nawr gyda'r byrddau yma, mae'n rili bwysig i edrych arnyn nhw pob dydd os da chi'n gallu, neu pryd bynnag da chi angen bach o hyder neu i cofio beth yw'r pethau da chi'n anelu at. am y flwyddyn yma neu am flwyddyn nesa. Um, a cofio pam wnaethoch chi roi pob un o'r pethau yma ar y bwrdd. Bas fe ddim o'na os ar un pwynt o'ch chi ddim eisiau, neu oedd e ddim yn neud i chi'n teimlo'n dda. A dwi'n hoffi, dwi'n hoffi'r pa mor syml mae ma fe. Yn cofio, gallwch chi wneud e mewn unrhyw ffordd